D'Argumentatioun war fir eis och net schlësseg. En huet gesot, do géifen et Divergenze ginn ënnerhalb vun der Sektioun, wou mär, wéi ech virdru sot, nëmme kënne soen, den Här Cibovic war net oft do, et war net wierklech, mär kënnen net vu Kommunikatioun schwätzen, well do net wierklech eng Kommunikatioun zustane kommen ass. A mär kruten dee Moment awer och deeselwechten Dag nach vu verschiddene Memberen aus verschiddene Parteien hei zu Schëffleng matgedeelt, datt den Här Ciwovic am Fong schonn, jo, seng Demande gemeet hat, fir nees Member bei der LSAP ze ginn. Dat heescht fir eis ganz kloer, datt den Här Ciwovic freides moies den Accord vun der LSAP krut an doropshin seng Demissioun bei eis agereecht huet. A mir sinn och der Meenung, datt déi Demissioun wahrscheinlech guer net bei eis ukomm wär, wann d'LSAP moies net schonn den Accord ginn hätt, datt si bereet wäeren, en nees bei hien an d'Partei oder bei sech an d'Partei opzehuelen. Dat ass esou e bëssen d'Chronologie. Hunn ech iergendeppes vergiess? Ech mengen, dat resüméiert et relativ gutt. D'Opdeelung vun de Kommissioune, wéi dat gaangen ass. Jo, d'Opdeelung vun de Kommissioune, wéi ech virdru sot, dat hu si ënnert sech ausgemeet, soudatt déi Kommissiounen, déi, wann ee esou wëll, déi interessant Kommissioune sinn oder déi wichtegst, wéi d'Finanz ënner anerem, déi goufen direkt opgedeelt, ouni datt mir iergendwéi e Matsproocherecht dobäi haten. Dat heescht, déi goufe vun hinn a vun. Vu sengem Brudder besat, respektiv och nach vum Här Adilho Silva. Mee jo, déijéineg, wou elo nach ëmmer Member vun deene Lénk sinn an d'Sektioun hei zu Schëffleng vertrieden, mär haten do am Fong guer kee Matsproocherecht, fir déi Kommissiounen kënnen ze besetzen. Dann ass nach eppes anescht, wou ech wollt uschwätzen, nämlech, dat ass einfach just d'Logik. D'LSAP respektiv den Här Cibovic, déi soen, datt dee Sëtz u sech net deene Lénke gehéiert, mee him. Mä et ass ganz einfach, den Här Cibovic war virdru Member bei der LSAP. Déi hu refuséiert, e mat op d'Lëscht ze huelen. Deementspriechend hätt en och keen Sëtz kënne kréien. Dee Sëtz huet e kritt, well mär als déi Lénke mat bei eis op d'Lëscht geholl hunn. An d'Resultat, dass en e Sëtz respektiv e Mandat kritt huet, ass deene Lénken ze verdanken. Dat heescht, wann e bei der LSAP bliwwe wär, hätt en dee Sëtz guer net kënne kréien. Vun dohier si mer der Meenung, dass dee Sëtz ganz kloer un eis déi Lénk geet an och domadder déi mat verbonne Kommissiounen. An da wëll ech awer och nach eppes anescht an de Raum werfen. Den Här Cibovic an och säi Brudder, déi sinn am Fussball täteg. Den Här Admir Cibovic ass Schiedsrichter, säi Brudder ass Linienrichter. An am Fussball oder an all de Sportaarten, do gëtt eent héich gehalen, dat ass de Fair Play. Den Här Ciwovic, deen als Arbitter fungéiert, dee steet fir de Fair Play an ass och responsabel, dass d'Reegelen um Terrain an och ausserhalb vum Terrain agehale ginn. An et weess ee jo, wat e Schidsrichter ze maachen huet, wann do e Spiller déi Reegelen net anhält. Do ginn et dann Bestrofungen, respektiv Konsequenzen. A mär als déi Lénk wëllen eis dee Moment och eng Kéier ganz kuerz umoossen, Schiedsrichter respektiv Arbitter ze spillen. A mär ginn dem Här Cibovic eng giel Kuart wéinst Net-Anhale vun de Spillregelen an eng zweet giel Kuart, well en einfach, voilà, de Fair-Play net respektéiert huet. A wéi dat am Fussball esou ass, zwou giel Kuarte sinn deementspriechend eng rout Kuart. Domadder wär fir eis den Här Cibovic net méi spillberechtegt, misst op der Bänk Plaz huelen. An dat ass am Fong nach eng Kéier de Punkt, mat deem ech wëll ënnersträichen, dass dee Sëtz definitiv net dem Här Cibovic gehéiert, mee deene Lénken. A wat elo nach dobäikënnt, an dat huet den Här Feiereisen jo och virun der Kamera virun enger Woch gesot, dat ass e Sëtz, deen den Här Cibovic als Onofhängegen hei zu Schëffleng an Usproch hëlt, trotz alledeem huet en eng Parteiquote bei der LSAP. Sou datt ech mär d'Fro stellen, Wéi kann dat sinn? Entweder sëtzt een als Onofhängegen hei am Gemengerot oder als Member vun der LSAP. Déi zwou Saache sinn net méiglech. An och domadder wëll ech nach eng Kéier ënnersträichen, datt dee Sëtz ganz konkret un déi Lénk respektiv un d'Sektioun hei zu Schëffleng geet an net un den Här Ciuhovic a scho guer net un d'LSAP. Voilà, dat wär et fir mäin Deel. Da giff ech dem Marc Baum d'Wuert iwwerreechen. Dee wäert déi ganz Saach dann e bësse méi op nationalem Plang duerleeën. Jo, Merci, Merci, Raoul, fir, fir déi Aféierung an e bëssen och de Werdegang nach enker ze widderhuelen. Vläicht stellen sech e puer Froen effektiv op nationalem Plang. Et ass nämlech effektiv déi grouss Fro, Weem gehéiert e Mandat? Weem gehéiert et op eng demokratesch Aart a Weis? An natierlech och bis zu engem gewëssene Grad, Weem gehéiert et op eng moralesch Aart a Weis? Also et ass esou, datt effektiv mär eng Demissioun krute fënnef Deeg no de Chamberwale vum Här Sivovic, An deem, wou den Datum scho komesch ass, hä? Fënnef Deeg virdru war säi Brudder nach bei eis Kandidat op der Lëscht. Zu kengem Moment ass et iergendwéi eng Ukënnegung ginn, datt e Problem wier, datt iergendeppes net kohärent wier oder d'sech an iergendenger Form net giffe wuel spieren. Bon, fënnef Deeg no de Chamberswalen dann d'Demissioun vum Admir Sivovic. Mee seng Motivatioun ass fir eis awer interessant. Hie seet, datt et fir hien en Désaccord ideologique profond et persistant géif ginn. Dat ass säi Recht, datt een dat ka feststellen. Mee wat awer den Trick ass, dat ass net well mär als Lénk iergendeppes gemeet hunn, schreift heen, mee well Mes valeurs personnelles ont évolué de manière significative me conduisant à des positions idéologiques qui ne correspondent plus à celles du parti. Dat heescht, e seet a sengem Demissiounsbréif, heen huet sech verännert. Heen, dee Kandidat war op enger Lëscht mat engem Programm, un deem hee selwer matgeschafft huet a wéi de Raoul och erkläert huet, demokratesch matgeschafft huet, sou datt déi Punkten, déi him net gaange sinn, dee Moment och erausgeholl gi sinn. Dat heescht, en ass Gewielt ginn op Basis vun engem Programm, wou heen entretemps seet, hee giff net méi zu deem Programm stoen, well heen sech verännert hätt. Da soen ech mer, jo, dat ass däi gutt Recht, mee wann s du dech esou verännert hues, da gëff däi Mandat zeréck, well du trëtts jo och net méi un fir dee Programm, fir deen déi Lëscht awer bal 10 Prozent vun de Stëmme krut. Moralesch, well de wéi bei jiddwerengem anere Kandidat, wou mer eng fir Kandidat ze sinn, ënnerschreift ee bei eis eng Déclaration sur l'honneur, wou drop steet, datt ee sech notamment un eis Statuten hält a virun allem och un een Artikel, den Artikel 16 vun de Statuten, dee ganz kloer beseet, wann eng Persoun, déi an engem Gemengerot gewielt ass, net méi averstanen ass mat der Positioune, mat de Positioune vun de Parteien oder mat sengem, mat der prinzipieller Ausriichtung, datt se dann déi moralesch Obligatioun huet ze demissionéieren. Deen Text huet den Admir Sivovic ënnerschriwwen, net iergendwann an Otubak, mee dëst Joer. Sou datt ech mengen, datt et wierklech eng ganz staark moralesch Komponent gëtt fir hien, fir dat Mandat, fir dat Mandat zeréckzeginn. Bon, iwwert de ganz komeschen Imbroglio mat der LSAP ass de Raoul jo och agaangen, wat fir eis eng absolut awer hilarant Situatioun ass. Et kann een dach net soen, ech si Member vun der LSAP, mee just am Conseil communal sinn ech Indépendant. Wéi soll dat goen? Also dat stelle mir eis op jidde Fall ganz schwiereg vir, esou datt ee ka soen, datt en dat Mandat, wat e bei eis kritt huet, einfach bei d'LSAP eriwwerhëlt. An dat ass nun eemol Mandatsklau an dat kann een net anescht bezeechnen. Dat ass änlech wéi d'Christine Schweich d'Mandat vun der LSAP zu Monnerech geklaut huet, fir domadder bäi d'DP ze goen. Et ginn och aner Beispiller vu Leit, déi sech korrekt verhalen hunn an der Vergaangenheet. Ech ginn d'Beispill vum Luc Majerus, dee Gemengerot vun deene Gréngen zu Esch war, dee sech nëmme esou mat deenen, no Jore sech nëmme esou mat deene Gréngen identifizéiere konnt, deen dunn Kandidat bäi Fokus ginn ass, an deem Moment, wou e gesot huet, ech ka mech nëmme esou mat deene Gréngen identifizéieren. huet heen am Gemengerot demissionéiert an dee Moment huet zu Esch d'Kati Pastoré dat nächst gewiehlte Mandat ugeholl. Dat ass eng korrekt Virgehensweis, dat ass eng Virgehensweis, déi och en accord ass mat, mat, jo, mat, mat, mat enger Aart a Weis, wéi een awer och vläit Politik versteet. Déi national Dimensioun fir eis dovunner ass, datt mer, e Wahlgesetz hunn, wat nach ganz breet inspiréiert ass oder imprégnéiert ass vun enger Praxis aus dem spéiden nonzéngten, Ufank zwanzegste Joerhonnert, an deem d'Parteie kaum eppes ze soen haten, mee wou et virun allem direkt Wahle vun Notabele gi sinn. Iwwer de Wahlsystem kinnt ee ganz vill, ganz vill schwätzen. Mee et ass awer och an der Lescht eppes geschitt. Notamment ass zënter dem éischte Juli 2023 hu mär eng Verfassung, déi a Kraaft ass. An an där Verfassung si politesch Parteien och definéiert am Artikel 27 vun eiser Verfassung, wou drasteet, Les partis politiques concourent à la volonté populaire

Zesumme mat dem Walgesetz oder mat dem Gemengegesetz, den Artikel 15, wou dra steet, datt chaque groupement de candidats, wat näischt anescht ass wéi eng Lëscht, est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus. Da muss ee soen, et gëtt eng Lëscht, déi Lëscht huet een Élu, an den Numm vun deem Élu ass eigentlech egal, well et ass jo och net den Éischtgewielten an dësem Fall, mee et ass den Zweetgewielten, dann huet déi Lëscht, De Groupement de candidats, Urecht op e Prorata, deen de Gemengerot definéiert, vu Memberen an enger Kommissioun. Zu Schëffleng ass dat esou gereegelt, datt jiddwereen, deen am Gemengerot vertrueden ass, all Lëscht, déi am Gemengerot vertrueden ass, ee Sëtz zegutt huet. Also misst et eiser Meenung no evident sinn, datt zumindest d'Sëtz, an de Kommissiounen alleguerten der Lénker gehéieren, dat heescht dem Groupement de candidats, der Lëscht, der Partei, déi zënter dem éischte Juli 2023 och an der Verfassung hir Plaz fonnt huet. Et gëtt elo e bëssen en neie Moment, well net méi spéit wéi gëschter ass e Bréif vum Schäfferot komm, dee vum Buergermeeschter ënnerschriwwe ginn ass, als Reaktioun dorobber, datt mär als Lénk virun zwou Wochen, oder d'Schëfflenger Sektioun, eng nei Lëscht eraginn huet mat de Kandidaten, mat de Memberen, mat de potentielle Membere vun de Kommissiounen, wou mer, Wou mer wouer geholl hunn, datt verschidde Memberen demissionéiert hunn, déi hu mer dee Moment evidenterweis ersat. Nächste Freiden ass Gemengerot. Et ass dann Usus, datt déi Propositioun vun der Lénker géif de Freiden zum Vott am Schëfflenger Gemengerot kommen. An voilà, dunn ass dann e Bréif komm vun der, vum Buergermeeschter, dee bedauert, datt en dat net, datt en eiser Demande net esou ka Rechnung droe mat enger, ech kann Iech herno och dee Bréif ginn, mat enger Argumentatioun, déi awer ganz komesch ass. E seet nämlech op der enger Säit, datt also datt dat, wat e schreift, ofgeschwat ass mam Intérieur. Dat ass scho mol eng. Dat heescht, den Intérieur deelt déi dote Lektür. E seet, datt en engersäits unerkennt, datt Posten an de Kommissiounen der Lëscht gehéieren, also der Lénker gehéieren, an e seet dann awer gläichzäiteg, mee e kinnt lo net, e kinnt lo net, eis Propos iwwerhuelen, well e kinnt net, déi Leit misste fräiwëlleg demissionéieren aus de Kommissiounen. An do, do geet eppes net op an der Argumentatioun, well entweder huet de Gemengerot, den Élu, wat an deem Moment den Admir Sivovic wier, d'Recht Leit ze proposéieren, an do soe si jo selwer, seet och d'Gemeng selwer an den Intérieur, nee, deen huet dat eigentlech net, et ass déi Lénk Schëffleng, déi dat Recht hunn. Mee wann déi Lénk Schëffleng dat Recht hunn, Leit ze nominéieren, dann hu se an eiser Lektür op jidde Fall evidenterweis och d'Recht, Leit ze revoquéieren, respektiv nei Proposen ze maachen. Mär hu wëlles, dem Buergermeeschter och an deem Sënn ze äntweren, an der Hoffnung, datt de Punkt dann awer de Freiden op den Ordre du jour kënnt. Wann dat net sollt de Fall sinn, hu mer eis hu mer eis och kuerz beschwat, wäerte mer, mengen ech, eis Recht och akloen. Dat heescht, da wäerte mer virun den Tribunal administratif goen a géint déi heiten administrativ Décisioun virgoen, fir Rechtssécherheet ze schafen. Mat deene puer Juristen, déi, mat deenen ech geschwat hunn, mengen och, datt dat eigentlech keng Affär wier an datt mer do relativ séier misste Recht kréien. Et bleift also, fir de Resumé ze maache bei eiser prinzipieller Revendicatioun, datt den Här Sivovic e moralescht an e demokratescht d'Verpflichtung huet vu sengem Amt ze demissionéieren, mä datt esouguer wann en dat net mécht, datt déi konsultativ Kommissiounen, datt et, datt se der Lénk Schëffleng gehéieren an net dem dem Gemengerot Sivo, Gemengerot indépendant Sivovic. Ech probéieren och, dass elo e bëssen an l'entre-deux, mir hunn elo nach eng Inneministerin, déi nach e puer Woche wahrscheinlech am Amt ass, an da wäerte mer eng nei Inneministerin oder en neien Inneminister kréien. Dat heescht, klassescherweis géif een elo virgoen, andeem een och iwwer Questions parlementaires probéiert, Kloerheet ze schafen, respektiv och Dokumenter, dee Moment eng Äntwert vum Intérieur ze kréien, wat een och kéint benotzen an engem méiglechen méiglechen administrative Prozess. Ob dat elo vill Sënn mécht, stellen ech stellen ech a Fro. Mä wéi gesot, mer äntweren elo der Gemeng Schëffleng a mer maachen, wann déi doten Décisioun sollt bestätegt ginn, e Recours virum virum Tribunal. Administrativ, well et awer eng fundamental demokratesch Fro betrëfft. Voilà.